Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Ya yi edzi. Axa adelia kple adrelia. Haa ƒe gɔmedzedze le agonyɔgbo. Abe ale si míetɔ asii va yi ene la, Bremen Mission ɖo mawunya kakala gbãtɔ ɖe agunyɔgbo le afɔfie alo April le bla vevɔ etɔ lea le ƒe akpe ɖeka alafa nyi bla sheke vɔ atɔ lea gbe. Eƒe ŋkɔe nye John Tay. Enye aŋlɔgãtɔ eye woɖee tso ho vae.

Amedzroa xɔ anyinɔ hede asi dɔwɔwɔa me ɖo. Ale wo kple etɔ̃a xɔ Kristotɔnyenye la na Nyɔgbo dukɔa. Le gɔmedzedzea me, woyɔa amewo ƒoa ƒui le ablɔ me zi geɖe le Nyɔgbo Dalave. heƒoa nu na wo tso ɖeɖenya la kple dzimetɔtrɔ ŋuti, elabena le ɣemaɣi me la, trɔ̃subɔsubɔe xɔ aƒe sesĩe eye nya yeyea ƒe vava menye nu si do dzidzɔ na trɔ̃ siwo ku ɖa o. Gake menye ablɔwo me koe Wodoa go amewo le o, ke boŋ woɖia tsa dea aƒewo me hã le du eveawo me. Eteƒe medidi hafi woɖe dɔgbedea Osɔfo Heinrich Dille tso ho vɛ o eye eya hã nɔ Asafo Kplako gbɔ. ke enumake edi afi si wòatso mission nɔƒea ɖo la koŋ. Ɖo koŋ la, eya kple eŋumewo kple fiawo ɖi tsa lé ŋku ɖe du eveawo ƒe togbɛwo ŋu. Wode ƒaƒãtɔe kple aʋatɔe le Nyɔgbo Agbetikɔ kpakple togbɛ. si le nyɔgbodalave tame dzi, ke le yaƒoƒo, yaƒoƒo kple tsinyawo ta wotia teƒe etɔ̃lia sia. Anyigba siwo woxɔ la ƒe ƒuƒoƒoe ƒe ƒuƒoƒoe wɔ Michinyigba gã si li fifia. Anyigbatɔwo ƒe ɖewo tso Nyɔgbo agbitikɔ abe ɖekutunyo kple agbenɔto tso botso ene kpakple nyɔgbodala vɛ abe ahavi ene. Le ɖaseɖiɖi geɖe nu la, edze abe ame abe menye ɖe woƒle anyigbawo o ke ɖe wona adzɔ ɖe wo ta ene. Adzɔ sia anye ga home aɖe kple atama. Le anyigbawoxɔxɔ vɔ megbe la, wotu xɔ aɖewo kpatakpata na woƒe nɔƒewo. Osofo Gill na wotu anyixɔ si wòtsɔ wotsɔ be gba la na eya ŋutɔ ƒe nɔƒe eye wotu bubu si nye ŋuƒoxɔ. si hã wotsɔ begba la na katekist John Tay hã le afi si va zu Betel le teƒe si wova tu osɔfo nɔƒe ɖo emegbe la. John Tay ƒe ʋuƒoxɔ la nue wotu agbadɔ ɖo. hewɔa sɔleme, lesn fiafia kple suku alo evegbesuku le egɔme. Tso ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaasieke vɔ tɔ̃lia va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple enyilia me la, Dɔ gã eve osɔfo di le tsɔ tu ŋkumee. Woawoe nye mawunya la kaka dziyiyi sesĩe le nyɔgbodu eveawo me kple xɔtunyawo. Amewo ƒe nyaa xɔxɔ, dzimetrɔlawo, sukuviwo kple lesin delawo ƒe didi ɖe edzi tso ŋkeke yi ŋkeke ɖe de dzi ƒo. Eya ta osɔfo di le tu xɔwo ɖe wo nɔewo yome. Gbã wotu dɔgbedea dɔgbedeawo ƒe nɔƒewo gã nyui aɖe si wogba wogba kple ziŋgi esi li fifia. Osɔfo Asher Dille alo Hur Dille kple eƒe aƒenɔ. kpakple Osɔfo Freiburger kple eƒe aƒenɔ woʋu yi xɔ yeyea me le Siam lɔm alo Yuli wi enyilia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple ɖeka lia gbe. Evelia wotu dziƒoxɔ si le evelia wotu dziƒoxɔ si ƒe gɔme xɔwo zu sɔlemedeƒe kple sukudeƒe. eye dzixɔa nye sukuvi ŋutsuviwo kpɔmenɔlawo nɔƒe la eye woʋu enu le dame alo mɛ etɔlia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple etɔlia gbe. Xɔ sia nye sukuxɔ gbãtɔ si li fifia eye eƒe tame woda ga siwo ƒona yɔa amewo na sɔleme kple nusrɔ̃ƒewo la ɖo ta be woate ŋu aɖi be ne woate ŋu aɖi wòase nyuie le nyɔgbodu eveawo me. Mlɔeba la, wova tu gbedoxɔ si le Betel fifia la. Woɖo eƒe dzogoe dzi kpe le anyɔnyɔ alo Septemba blaevevɔ evelia edzi le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple adrelia gbe. eye woŋu enu le da me alo mɛ etɔ̃lia ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple enyilia gbe. Bremen Mission la ɖo ga ɖa wotsɔ tu xɔawo eye nyɔgodu eveawo me tɔwo wɔ asidɔ siwo hiã la abe atiwo dzedze kple wo lɔlɔ, ziŋgiwo lɔlɔ kple bubuwo ene. Ziŋgli siwo tsɔ gbã xɔ gbãtɔwo la, ɖee amewo yi ɖalɔ na wo tso lome. Ke esi ketekemɔ va ɖo kpali me le ƒe akpe ɖeka alafa asieke edre kple adrelia me ta woku ziŋgli siwo wotsɔ gbã gbedoxɔa ya va Agu ŋuto Agu ŋuto hafi amewo yi ɖalɔ. Nutome hame siwo woɖo xoxo le agbo du bubuawo me me tɔwo hã kpli asi ɖe dɔawo ŋu kple dzidzɔ kple kpe ɖe nyɔgodu evea me tɔwo ŋu le sɔleme si wode le xɔa me le enuŋuŋu ƒe ŋkeke enyilia si nye Dame Ewolia alo Mei Ewolia gbe la. Mission dɔdzikpɔlagã Osɔfo A. A. Ue Schreiber de tsi ta na ɖevi suewo esiwo dome Nyɔgbo Agbetikɔvi ɖeka, Emmanuel Adzɔlolo. nyatɔlagbe hã nɔ. Osofo Schreiber gblɔ mawunya le Dzamagbe me eye nufiala Ludwig Adzaklo si nye egɔmeɖela la ɖe egɔme. Ke mawutidetanyawoea la, esrɔ̃ wo ɖe tame hegblɔ le evegbe me be, Mede mawutsi ta na wò le Mawu Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. si wɔ nuku na amewo elabena mese eŋegbe o. Do ŋgɔ la, gbe si gbe wova ɖo eƒe amehawo, gbe si gbe wova ɖo eye amehawo nɔ ʋli dom nɔ dzaa dom nɛ la, eya hã nɔ eŋu ɖom le eŋegbe me be, Yoo! Ablotitɔwo do gbe na mi. Míade dzesii nu vevi sia hã be xɔwo tutue zu asinukpɔkpɔ na amewo be woasrɔ̃ asinudɔwo aɖewo abe atidzedze, kapitadɔ, bigladɔ, anyikpe alo blikisimeme kple bubuawo ene. Ame siawo ƒe ɖewoe nye kapitawo, Yonas adzɔlolo nyatɔ le agbe.

Yo mía se ɖe afi ya na mi nɔvi vevi nyaselawo ke míegale ŋku ɖo mee na mi bena agbalẽawo le woƒe fra woƒe ga enye home akpe ɖeka alafa atɔ le epete nyɔgbonɔ ƒe hanɔƒea me. Yo enye nye exlẽla mia nɔvi Charlie V. Simple International plus 228. Ŋkeke ne dzedzi na mi. Bye bye.